hi ndlela yaleyo ha mi amukela eka Dilolostro YouTube channel swi tikomba ingaku Philani manager leyintshwa ya Papa Rhulani wa karhi wa wu tirha ntirho wa yena hi ku hetiseka hi ta va hi swi lemukile leswaku Papa Rhulani loko a ta va a hambane na manager yena ya khale ku nga Lekker Stylist swi tikomba ingaku Papa Rhulani a hlundzukile swinene hi voni hi minkandziyiso leyi a yi endla yo hambanahambana a kumeka a karhi a chinghala lekere kumbexana a vulavula swo homboloka hi lekere se sweswo swi hi kombisa leswaku papa Rhulani a ha hlundzukile eka ku hambana ka yena na lekere tanihiloko ku ri na swin'wana na swin'wana leswi a swi va holovisile kambe eka siku ra tolo a ku ri siku ra vukhume ntlhanu ra ndzhati lembe ra magidimbirhi makume mbirhi mbirhi hi voni papa rhulani a fika a vekela xinepe xa yena laha a ri na leker stylist naswona i xinepe xa khale kambe laha ka xinepe lexi a va tikomba va tsakile swinene na yena a tlhela a heleketa xinepe lexi hi ku tsala marito ya ku former manager se swa tikomba leswaku papa rhulani wa karhi wa horisa moya wa yena naswona u lava leswaku ri ku va na vun'we exikarhi ka yena na lekere eka siku ra namuntlha ku nga siku ra 16 ra ndzhati lembe ra 2022 u endli nkandziyiso laha a ri thwi eka xiyenge xa yena xa mabulu xa facebook a vulavula timhaka ta ku eka siku ra namuntlha u tlhelela edejuta laha a ri kona eka vhiki leri nga hundza hi sonto laha a nga fika a endla kona matimu hi voni loko a karhi a nyanyula ntshungu u nyikeleriwe hi mali yo hlaya swinene hi vaseketeri kumbe valandzeri va yena se u hlamusele leswaku namuntlha wa tlhelela edejuta naswona u kombise leswaku u ta fika a hlangana na lekere se marito lama paparhulana a nga ma vula eka xiyenge xa yena xa mabulu swi hi kombisa kahle leswaku se u horisi moya wa yena naswona u lava leswaku ri ku va na vun'we u tiyisisa ku vula leswaku ri hambileswi va nga holova kumbe va nga ha tirheki swin'we sweswo a swi n'wi siveli leswaku yena na lekere va nga hlangana va va eka ndhawu yin'we va dya mabulu va hlekelela hi ndlela yaleyo leswi na hina hi swi seketelaka hi ku hi vona ingaku swi endla leswaku ku va na vun'we a swi pfuni nchumu leswaku ri vanhu va tshama hi ku holova vanhu va tshama va karhi va sukelana eka swiyenge swa mabulo se hi marito malama hi vona ingaku philani tanihi ku i manager leyintshwa wa karhi wa wu tirha hi ku hetiseka ntirho wa yena ku endla leswaku ri ku va na ku twanana exikarhi ka meneja ya khale ya paparhulani na xiyimbeleri paparhulani Nkandziyiso wa Papa Rhulani loko a karhi a vula marito lawa hi lowu. Eh na vazelekere vo to va ri kona se eh hi kombela ku n'wi va ku rhandza swilo vazalekere va to va ri kona mina vazalekere a ni va zondi va ri vanhu va ri vanhu va i va dyohelana va tlhela va rivalelana se lexi nga kona a swi vuli ku mina vazalekere hi ku ni twa van'wana vo rhandza ku vulavula va ku hayi vo n'wina ma hi bayizisa vo n'wina vo hi bayizisa vanhu loko va holovini va hlangana se lexi nga kona ni ta mi tivisa lexiwani a ni tirhi na vona va zayelekere mara ku kumeka mina na vona hi xowetana a hi problem hi leswi xikwembu xi tsakelaka swona sweswo ka mahanyelo ma munhu a ni zondzana vazalekere ha xowetana ku va kahle hi to ka hi nga ha tirhi swin'we sweswo a hi nandzu mara ha xowetana hi hlangana ku va kahle tanani mi ta ni vona ni ta va kona kwele mi ta ti vona discolight hayi ni ta va ka xiboy suti swi nga endleki leswi hileswi hi la ta avelana na n'wina eka dilolostro youtube channel